Mae 2005 o bunnau wedi gwario ar y maes ers y llynedd, a fe fydd angen 62 o filoedd o bobl i ddŵad yma os di hi i glirio ei chostau. Mae nifer y stondinau masnach yn fwy o dri yn ei rhif na'r llynedd, ond bod y stondinau mawr wedi mynd yn brinach. Fel cyfanswm, mae nifer yr anifeiliaid yn y sioe linni yn uwch na'r llynedd. Llai o ambell i frid, a mwy o lawer o'r lleill. Tua 800 o geffylau, 400 o wartheg, 500 a hanner o ddefaid, a chant a hanner o foch. A rwan oddi wrth yr anifeiliad sydd mwya arferol o flwyddyn i flwyddyn yn y sioe adfail newydd sbon yma, yr adar ysglyfaethus. Mae rhain yn rhan o ymdrech arbennig leni i ddangos y cyswllt rhwng amaethyddiaeth a thwristiaeth. Rhan arall yr un mor annisgwyl o'r ymdrech yma ydi hwn, y llethr sgïo yma. Y syniad yn fan hyn ydi i ffarmwr brynu peth fel hyn, a'i logi allan hwyrach am hwygian yr awr a gneud pocad reit dda ohono fo. Syniad pur newydd ynde? Ac i wneud y lobsgows yn fwy blasus wedyn, mae yna ffesant, mae yna babell yn dangos henebion Cymru, a phebyll o bob math efo cysylltiad â thwristiaeth. Dr Duncan Cameron, fel Dirprwy Gomisiynydd Tir, dywedach hithau, Ai i oleuo'r ffarmwr ynglŷn â posibiliadau o ddyn y dre, bryn ta i oleuo dyn y dre ynglŷn â sut i fihafio ar y tir y mae'r arddangosfa yma? Wel, Dwi'n meddwl ddylwn ni ddeud na at y ffarmwr da ni'n trio tynnu, tynnu sylw'r effeithiau heddiw, yn enwedig at y ffarmwr ond pobl o dre hefyd wrth gwrs. O, pa mor bwysig all twristiaeth fod i'r ffarmwr? O, mi all hi fod yn bwysig iawn. Dwi'n meddwl yn y dyfodol mae'n bownd o fod yn yn bwysig iawn. Dach chi'n weld mae'r uh, y nifer y pobl, y twristiaid mae sy'n dod i Gymru wedi cynhyddu yn llawer dros y blynyddoedd. Te 1966 mi o'n na rhyw 55 miliwn o bunna bob blwyddyn yn dod allan o twristiaeth. Erbyn 1969 oedd y nifer yna wedi mynd i fyny i 94 million, chi'n weld, mae'n bownd o godi eto. Mae 'na ddigon o le i godi eto oes? O oes, oes.
A 'dan ni'n gobeithio y gellith y ffarmwr ga'l rwbeth allan o'r arian mawr 'ma sy'n dod i i Gymru. A dyna beth fyswn i'n licio weld. Er mwyn cadw'r ffarmwr yn ffarmio 'lly? Wel, mae hynny'n un peth, yn enwedig y ffarmwr bychan, dach chi'n weld, mae rhaid o gael rhywbeth i ychwanegu at ei bywoliaeth, a dyma un ffordd wedi'i tho wneud hyn. Wel, na nid cyfaddefiad bod y ffarmwr ar ei lawr dy hun, ond y gall o fynd yn uwch. O, naci, naci, wir, ond y gall o fynd yn uwch, dyna ydy'r pwys fwyaf bwysig. Mae yna arian yma, a dyma'r gyfle i'r ffarmwr

a Margaret Roberts, y ddau o Glwb Llangefni. William, pam ydach chi'n meddwl bod chi di ennill? Wel, dwi'n credu mai gwobr ydi hon y mae y sioe genedlaethol yma yn ei roi i i um, wobrio ffarmwr ieuanc am y gwaith mae o wedi wneud hefo'r mudiad dros y rhai blynyddodd. Gwaith ar bwyllgorau yn cychwyn ar y clwb, yy, yn sirol, yn genedlaethol. Ac hefyd, fel unigolyn, mae o yn cael ei wobrwyo am y gwaith mae wedi wneud hefo rhai adrannau o amaethyddiaeth, sef y gwaith mewn jydgio a a mewn cystadlaethau yy ar ran genedlaethol yy hefo mudiad y Ffederasiwn. Rwan, pam ddothais i'r Fôn, Margaret Roberts? O, dwi'n credu bod 'na weithgareddau da iawn yn mynd mlaen. 'Dan ni gyd, wel, â brwdfrydedd mawr i wneud ein gorau.